Oha! Au nadai bepaga ruai kami, nadai beduri bisa lalau tangga rumah kami. Niki semua niki sampa magang. Sama duduk kitu sama betunga ditu, sama duduk ba channel kami. Nadai bukai nadai nama bukai sigi channel tapang bekumbai. Lenyau orang kelama ganti kami ke baru. Mantai sereta betusi ke macham jerita. Anda ngelengka ane ninga ke ba belakang jerita kitai Iban. Enti nadai iya kelama nadai ga iya ke baru. Simpan enggau teguh nyadi pesaka, simpan enggau manah jadi peransang ati. Besukung betulung ke bansa diri, ngambi pegari serata menua, ngambi keterang serata dunya. Oha!

Ya, selamat betemu baru ngagai bala peninga semua. Au tabi serta basa mega ngagai bala peninga semua. Au betemu baru kitai ke sekali tu ba jerita jenaka Geringu enggau aki iya. Au ke sekali tu kitai begulai ba tusun ke dua puluh tiga. Au ba tusun ke dua puluh dua ba jerita Geringu enggau aki iya. Dia kitai sama udah ninga, aki Geringu enggau bala uchu iya sama ka nurun ngalu. Au sida sebuat sama enda mandi pagi nya laban ke berumban. Laban ka nurun ngalu ka ngechik duit berim. Iya kati udah masuk duit berim kita bala peninga? Au bisi mega aku ninga bisi ga enggau orang udah masuk. Au tang aku embedau masuk. Au nyamai diatu kitai ulih ngechek online, nibuh bebaris enggau orang ba bank. Au sida agi geringu tu, benung ka ngechek duit berim pagi nya. Au terus aku ke sekali tu nampung cherita geringu enggau aki iya ba tusun ke dua puluh tiga ke sekali tu. Nyadi beketu meh bunyi Jerita jenaka Geringu ngewaki iya ba tusun ke dua puluh tiga. A Udah ketemu beradu, sida pelalu ngena mutosikal laban ka nganti bas. Au enda ga mangga lama sida sebuat nganti peda datai ga bas. Umbas iya ga pemayuh orang bedalam bas nya maya nya. Au tamang bas maya nya bala peninga iya nya ngagai pasal Sibu siku seringgit lima puluh sen. Au aki Geringu magang meh maya ke bala uchu iya. Nya meh aki ti chukup mantas laban bai iya magang bala uchu ke pasar nadai siku tinggal. Au maya agi ba dalam bas, maya benung ba dalam bas, enda mukai-mukai aki geringu nyau kentut. Kentut ti enda bemunyi. Gentung laban ke ngimbai aki geringu, iya sigi nemu aki geringu nya kentut laban iya ke bisi ngasai ke bangku endur seduai iya duduk nya bisi begetal kasakka kentut aki geringu. Au pama ke entu aki geringu ko jerita tau ngasuh bangku begetal. Au nama agi nyau begau orang bedalam bas nyium bau kentut aki geringu. Nyau bepampu idung bepampu mulut orang bedalam bas nya kasek ke bau kentut aki geringu. Ko jerita driba bas nyau tebatuk batuk nyium kentut aki geringu. Orang nyau muchau meh bedalam bas dia Ni ke pesumpah ni ke pesampu meh dia. Aki Geringu ukai nya nemu malu. Nyau iya sekali enggau orang bepampur ke hidung bepampur ke mulut. Raya Uhang bebas tu ke aku engai enda kentut. Empai buhit empai tejau enggau semakau. Pia ku Aki Geringu ga mut-mut ba bas dia. Amat nama malu aki Gringo ko jerita baka orang ke negi ke ubong ke basah. Au bala uchu aki Gringo na munyi mageng. Laban sida iya nemu ke entuk nya sigi enggau aki sida iya. Nya beperening mua pangan diri tudah tuai. Au na berasai nyu datai ga sida iya ba terminal bas semak tebing ai na jauh ari Wap Sibu. Au baru ngetu tudah bah Tau lalu pan serut magang bala orang ba dalam bas nya. Ni ke mirah gamal, ni ke pucat meh gamal nya dia. Bisi sekeda nya belai meh mata. Au amat bisa bau kentut agi gelingu enti pia. Udah semua orang ba dalam bas nya pan serut, Dia sida muchu pen mega pansut. Sida sebuat nadai bukai palan sida iya sigi ba kedai kopi lima puluh tujuh. Utai dempa sigi nadai bukai di order sida iya sigi mi imam mageng. Sigi aki ke entuk bebas tadai nemu aku. Pia ku Geringu ngepun ke randau sida iya. Peda nyu mirah mua tudah Duem laban sigi orang ke naka empu. Ih ditu chau. Kuha kuha dalam pahau. Puha puha tak tahu. Au sempat pantun tudah ki Geringu madah ke kura kura ba dalam perau pura pura tak tahu. Hapoo. Amat deh meh kentut tadi akai. Aku nyuka luput ba dalam bas tadi. Kentut deh tu akai. Sigi tau nyadi tubai kena mansai. Ngambi bala ikan melepu magang. Pia ku Duem. Ai suhi la uchuh. Ku jaku ka manchai uchuh gentung tadi. Tu nyau siti bas bau tut. Pia ku aki Gringo nyuba ai suri. Nemu amat dek kentut ne aki. Kentut enda munyi. Enti kentut dek tadi aki munyi. Sigi tika orang ari bas dek. Pia ku Gentung ke nyaut sida iya. Eeh ni orang ka nikau kitai ucau. Ukai kitai nadai maya tambang. Ko Aki Geringu nyaur ari siang aja. Nyau ketawa ga sida iya udah nya. Ketawa meda mua dum nyu mirang. Mua gentung nyu baka mua Durimun. Nibuh agi enggau Geringu. Nyu baka mua Sinchan ko jerita. Udah sida sebuat temu makai ba kedai lima petujuh. dia ke geringu lalu mai sida iya ngagai bing. Laban sigi nadai bejalai bukai sida sebuat, sigi ke ngechik duit berim. Iya ham kitai uchu gi bing ngechik behim aku. Enti udah masuk pama meh legi uchu. Legek aku sponsor kitai pala manok. Pia ko aki Geringo lalu mai bala ucho iya agi bing. Au nadai endal pala manok ka beli aki Geringo. Iya ba bing ni kitai legi aki? Pia ko Dum nanya aki Geringo. Ish nadai bing bukai ko ucho. Sigi bing pun kayu. Dia belama aku tu ngachok. Biang pong kayau? Ni biang pong kayau aki? Diatu maya ulih diatu aki. Pia ga ko gentung ga nyaut. Eh biang nya uchau bisi chap pong kayau lah uchu. Apo nya ga nak mu? Ko aki geringu nyau ngapu. Meda bala uchu ena nemu biang ko iya nya. Au nemu bing pung kayu kita bala peninga. Au legi meh kitai ninga bing nama ko aki Geringu tu. Au keterubah iya mula mula sida iya agi pebelik bing. Engkau nya bing ko aki Geringu. Sama meh darat meh sida meh uchu tu. Aki Geringu laban sigi ka nundi uchu iya. Tha rising rising aja iya entudi bala uchu iya. Datai sida sebuat ba pebelik bing. Peda ukai ga ko aki Geringu. Ngilik kepala aja tudah tuai laban sigi ka beduan bala uchu iya. Meda pebelik bing nya ukai bing empu kayu keno ko aki Geringu, sida iya bela agi agro bing maging. Datai sida iya ba agro bing, ngilik kepala baru ga aki Geringu madah ukai bing nya. Sida iya pen agi RHSB Bank. Datai ba RHSB Bank, nya pan ukai bing peng kayu kenu kaki geringu. Meda ukai, sida iya lalu agi bing rayat. Datai ba bing rayat pan ukai. Apo! Rayat ditu akai nemu ma beduan kami. Uji terus padeh akai bing nama nya ngambi kami nemu. Pia ko geringu nya mumut ditudih tuai. Au aki, nundi amat deh tu. Aku nyelur leh tu bai deh bedarat. Pia ko gentung ga nyau mua mut. Mina dum aja nak munyi. Ia nemu aki geringu sigi sengaja ka nundi sida ia. Bendar tudah gedum tu berunding. Eh bing pun kayu lau cuk. Kita tu enam utai kita tu. Nya aku ngasuh suba anang nang ngambi pehinsik ikaun enggai kena ngelala bing. Ko Aki Geringu nyaut bala uchu iya. Au, enti kita semua ulih neka bing ko aku tu uchu, legi aku punsa kita ai chandut. Au nemu amat aki Geringu nundi bala uchu iya. Enti tetemu ka bing nya iya ka sponsor ai chan nuwut. Aduh. Malam ari laban aki Geringu tu. Au uji kin ke dulu kitai. Kin kitai agi pasar baru. Engka bing nya ku aki tadi. Pia ku Dum lalu mai sida agi pasar baru. Datai ba pasar baru. Sida iya terus agi bing nya. Nya nya nya nya. Nya nya bing ku aku tadi ucau. Tu meh bing pung kayu ku aku. Peda kita manah manah chap ba bing tu ucau. Nya chap pung kayu la ucuk. Ko Aki Geringu nyenunjuk ngagai bala ucuk iya chap ba bing nya. Bala uchu iya enda munyi mageng. Semina begaru kepala aja. Nyau enggai chakap bala uchu iya laban kelalu deh lelak bedarat agi bing. Au sida sebuat pun lalu ngechik dua berim ba dalam bing nya. Au enda lebu amat ga sida sebuat dia. Duit berim aki Geringu udah ga masuk. Au tang aki Geringu semina ngambi duit lima puluh ringgit aja. Enggau chukup anang ngambi mayuh, pia ku Aki Geringu. Udah ke tembu ngambi duit, sida iya pun lalu dibai Aki Geringu ngirup chandut. Mu kasih ga tudah tuai. Meda bala uchu iya nyu lelak. Au duduk baru meh sida sebuat ba kedai kopi laban ka ngirup chandut. Peda enggau Dum enda ngudah chandut, ta lalu ngudah ABC Aiskrim. Ngai Alek ga gentung enggau Geringu, Ngai enda nuna Duom. Bela abc aiskrim magang meh ngeseduai iya. Semina ngwakit geringu aja mengiru chandut. Hakai. Amat nya maya ai nya maya angat angat beketo ne pia kita. Udah ke tembu ngiru abc enggau ai chandut. Sida ai muchu pun lalu bebeli ke lauk. Aki geringu meli manuk tuai, upa lengki serta pala manuk aja. Au udah ke bebeli ke lauk, Sida iya pa lalu pulai nepan bas baru. Iya dia anang kentut baru lagi aki. Ko Geringu dulu agi mesan aki iya laban Geringu berimbai enggau aki iya sekali tu. Deh ukai salah aku chau ntai aku ka tut. Duit aku nya ke ka tut ni alai atat. Pia ko agi Geringu enda nemu enda nyaut balau chau iya. Au nangi diri tudah Geringu begulai enggau aki iya. Au nasib ga maya nya aki geringu enda kentut. Datai ba rumah, sida sebuat lalu bebela kelawak dibeli aki geringu an tadi. Au chukur regas sukup bagas sida sebuat, sida muchu enda ngandal ka ini sida iya bebela ka utai. Dum enggau gentung ko jerita, sigi diau enggau aki enggau ini geringu. Laban apai enggau indai seruai udah bekereja ba sebelah nengeri. Nya meh Dom enggau Gentung tuna suah ba bilik seruai empu laban ke nadai orang. Diau enggau aki enggau ini geringu meh seruai iya laban seruai iya ke enggai nitihka apai enggau indai seruai iya. Au sida sebuat lalu ngidup ke api ba ujung bilik. Au endang ngetu manggang meh sida muchu bai aki geringu. Ni ke mela manu tuai menyedia Ni ke manggang pala manok meh sida iya. Ini Geringu bebela ke upa lengki ba dapur dia. Eh Ucok, uji minta sian bini deh meli kitai ai. Aus kitai tu Ucok, aku tu nadai agi sian Ucok. Pia ku aki Geringu ngasuh Gentung minta duit bini Geringu. Apo, nama nganak aku dah aki? Parai meh aku tu laban ini lagi aki. Ukai ngini nyeka meda kita ngirup. Setin pun iya enggai meda kita ngirup. Pia ko gentua nyau ngapu laban dasuh aki minta sin. Iya ka ti diau chau. Dei nemu agi ngeluya ini dei. Pandai pandai meh dei lagi uchau. Kasih ke nyawa aki dei tau. Kira nyadi tukang luya meh dei sehai tu uchau. Pia ko aki Geringu madah enggai gentung. Ok meh bos. Semadi meh ko kasih ke nyawa kitai sebuat. Bukai kasih ke nyawa dek ko. Kitai sebuat. Pia ko gentung lalu ngelawa ini ia ba dapur din. Inai, oh da datin. Pia ku gentung ngangau kini geringu. Au sekali, talalu mantai duku ini geringu ninga gentung ngangau kia datin. Dek kan sepi pantap datin. Tu nemu aku, sigi bisi utai pinta kita. Pia ku ini geringu lalu mantai ke duku iya. Ini. Awas meh kami tu ini. Uji sponsor kami ai semetik meh ini. Kasih kami sebuah lah ini. Lama man kami tudah nang irup. Pia ko gentung ngeloya ini Geringu. Uji racun irup kita. Tusah nyo kita nemu lembau nya. Au pia ko ini Geringu nyemelur ke mata iya. Tang meh gentung tu pandai agi iya.

Tau baru idup sepul kami lagi deh apai. Tuek ku maya menyai ini. Pia ku gentung nyu gaga tu deh. Meda ini geringu mai sebutul tuek. Lima taun tuek tu deh ucau. Tu meh tuek dikesayau aku. Tuek ti udah bulih nombor satu maya gawai suba. Pia ku ini geringu madah agai gentung. Ninga nya tuek udah bulih nombor satu. Tuak lima taun ku ini Geringu, dulu agi tudah gentung ngetis tuak nya dia. Apo bisa mah ai tuak tu ini. Asai ai tuak awak kapit. Tuak langup nah asai tu ini. Pia ku gentung nyo ngapu laban udah ngirup ai tuak nya. Au anang amat ku jerita ini Geringu sigi amat pandai ngaga ai tuak. Au aku sekali mai ai tuek segi lien. Baik aku ke sibu maya nya enti enda sala ingat aku. Baik aku ke sibu aku laban sigi kena ngirup, sigi kena aku gaga ke bala iya bala ibu. Ai tuek, baik aku ari Kapit. Peda nya bendar sida iya napat ai tuek nya. Nya meh ku sida iya, Ai tuek kapit tu cukup nyamai cukup bisa. Nyau sida iya empu unyu bulih udah ngirup ai tuek baik ku hari menua kapit. Yah bala peninga semua terima kasih. Nyadi jerita jenaka Geringu enggau aki iya dilengka ka aku naka tu dulu. Au nyaja bala peninga semua aku nadai jaku bukai agi semina meri terima kasih aja.